ɛɛ mi ba bɛ dwa fie sɔfo rɛ ko. yɛ mi nia ɛdi hmm. o. bɛt obi si bɛ dwa ni nyinaa ɔna ati borɔfo. Ah, maame na obe mu mɛ leba yesu kristo ase mhm. na mi nfa nkyia pii sie ɛma ɔfin so ɛne ne ne batamfoɔ nyinaa ɔfin so mɛrɛ wa mɛ tia mo ɛna afei romanfoɔ mɛrɛ wa nyina da ɛnu mɛ leba na mo yɛ deɛ ni mbɔ yɛ adwuma yi mɛ tia mo nyinaa wɔ yesu din mu.

and speak the people say you are the wrong person and you can no I, uh, I uh, stand for again. And now mede mede mano nsi me me me bɔ ne kɔ. sisi wa mi kasa tenti bɛ wanu abodua o. bodua ebusa ebusa bɛ dani. nti mede mano nsi yɛ no. Na agyata deɛ wɔnya buroni ɛyɛ no kwa ama no na yɛn yɛ abibifo na yɛ kwa no deɛ yɛn yɛn nim ni yɛ yɛn ti ase o yɛ pɛ wɔn a ɛnum dɔɔto nom na wɔn nso bɛyɛ sɔmi kwa no ma yɛ na nokwa sɛ wɔn yɛ sɔmi kwa no wɔn ni afidie. abusua abusua nso sɛ no so tietie abusua na awɔ platform deɛ wɔbɛka na mmeti sɔfo rɛ ko yɛ mema awɔ abusua. the platform is yours te sɛ deɛ wo a woyɛ kwan anom dwa ɔto no a ɛyɛ ade ah. ai yɛnkɔ a yɛpɛ nkonnwa si parliament yɛkɔfa wɔ china eh. meanwhile yɛwɔ ɔmo a ɔmo yɛ nkonnwa wɔ ghana ha ghana ha no ɛbɛduru mmerɛ bi me se bɛrima sɛ mepɛ eh, even koraa atare apam a ɔnwie ma mede wokɔ akɔma bi a saudi arabia ni wode wode wataare ama ghana tailor no tailor a wogye ne di no wɔde o oh, matwitwa wɔde saa one year ɛno a mekɔ ayeforɔ bi ɔbaa no deɛ n'ataare ama obi bosome wɔanya ataare no anhyɛ nti deɛ ɔde yɛ efie deɛ no ɛno ano ɔhyɛe oh. abusua ah, honorable yɛmfa aseda ma oluma swame adwuma no wobɛkɔm bɛkɔm ghana ni bi hyɛ mu ɔtetare poster tiɛ de ama no

Sɛ bɛ yɛ Yesu fɛ. Ebisa kyia mi. Ɛnum yɛ maa nyom. O se. Ɛnum no ɛyɛ maa nyom. Adeɛ bi a ɛmaa de yɛ ɛmɛmɛ bi ɛsɛ omisa sɛ ɛbɛyɛ Yesu fɛ. Sɔfo bɛ ko platform. Wɔn gasua sɛdeɛ ɛda Nyankopɔn ase no Wahwɛ yɛ so, ɔde yɛ akɔ aba. Ɛnora a picture nnora kɔsie na nkurɔfoɔ do obufoɔ ne ɛnam dua yɛ nkwanta. Ɛnam kɔyɛ adwuma. Nyankopɔn ɔde yɛ kɔ saa adeɛ bɛduru asomdwie mu. Ɛnɛ soso ɛdɔm a ɛbɛgu hɔ yɛne the able chief producer yɛkeka bɔɔ mu no yɛtumi hwɛ wɔn nyinaa ma bibia yɛ kama kama. Asɛm bi ama ɛne asa bɛwura ha yi. Nti aseda ne adum atwedeɛ bɔ Nyankopɔn yɛante atenka bi amfiri yɛdwumawura hɔ. Ɛne ante bia mfiri manager ɔne adwumayɛfoɔ nyinaa so wɔde bia nto obia nti eh, aseda ɛne ɛde ma twɛdi ampa Onyankopɔn naano memene da so so eh, yɛkɔ yɛ papa eh, kofoɔ former president na ɔdi ɔyɛ kuna eh, yɛkɔtaa n'akyi na nipa baa ma ne yɛ fɛ ahemfoɔ Atitire wɔn baeɛ na afadeɛ no kɔ yie kamakama. Yɛdwuma wura nso so ti si mu bim star gyeman. Madamfo da gaatini bi. Ɛkɔ kyea fɛfɛfɛfɛfɛfɛ. Wonim madamfo da gaatini bi ɛna ɔtee sɛ obi yɛ nsi yie. Nti ɔno te nsi yie no onim sɛ deɛ woyɛ no noa ne ɛka ɔsɛ ɔyɛ nkuna yie mm. nti wei no eh, former president yɛ nkuna yie ɔyɛ nkuna yie mm. nti director kɔɔ hɔ no mehu sɛ environment hɔ no sisa. Oh, sɛ wo sɛ. Ɔyere pa din no eh, te sɛ no. Mr. Adwuma deɛ wɔn no wɔpie baabi a na ne nso. Oh, ɛhɔ sisa. Na ɛfɛ. Ayi sɛ na mimi tɛ wa nkɔ na yɛ nyinaa yɛ yɛ na na akɔ no na ɛni gye so. Betumi aka sɛ wɔn a wɔn baa hɔ a wɔn hyɛ key grounds. Woyi president na nam sini ne ne mpanimfoɔ mm. vice president mu a metumi aka sɛ.

Roma St. Paul's. asɔreda St. Paul's Aye. ɛwɔ so na eh, me nua baako so maame da fam yi ma ɔno so na no memene dɛ ɔyɛ yie fɛfɛfɛfɛ no maame yɛ yie nti ma eh, yɛ ma yɛ akɔ no sɛ do do bi asoso ase sɛ ɛbɛgya ɛ na nkɔ so ase ma meka kyɛ eh, sɔfo werɛko no sɛ ɛkwan no deɛ ɔmo yɛ mahu sɛ ɔmo yi gates wɔn yi gates ɛkwan no wɔn nso wɔn yi gates baabi fiaa bi a wɔn yɛ cars no nso mekɔ hwɛ na na yɛ mono kakra na dɔn na ɛnɔɔso cars no ɛnɔɔso ɛna wɔn nyɛ adwuma anadwo sɛdeɛ na wɔn yɛ pokasi interchange na wɔn yɛ no no nti apc mo baa na anum nsɛ apc wɔ ghana ha nyinaa baa kumase mo baa mo bɛ hu deɛ kumase ayɛ. moahu kumase na atete ampansa mobɛhu bi enti saa interchange no sɛ motumi yɛ a ɛyɛ nimonyam ma mo ankasa yɛbɛbɔ mo din da biara sɛ mokwan so na moyɛɛyɛ enti mɛsrɛ mo cars eh, anadwodwuma na ɔmo nyɛ no yɛhu drawing sɛ ɛsuɔ sɛ yɛ four tie o sɛ yɛ three tie o sɛ yɛ two tie o ne nea ɛnyɛ hu yi ɛti mo bɔ ho mmɔden na mo mmɔ ani ɛnyɛ no ade no yɛ akɔdɔ akɔdɔ akɔdɔ

wanim sɛ yɛfrɛ yɛ ha sɛn yɛfrɛ no sɛ nyɛ ɔbatwe na ha nso yɛfrɛ no sɛ ɔbatwe na na ha nso yɛ na wo ba tiri no kora nkɔseɛ wo a mo santefo asɛm mu bi hɔ no a mo kora mo andi ne yie na ɔba ɔba no nso barima ni bɛɛ kakra ɔka barima ni bi akɔdwa wɔ kurom ha mekyerɛ wo sɛ da biara mo yɛ mo pɔtɔ ɔbɛkyerɛ ase twi bi ɔka ka na ɔso ma m'ani gye kɔsi ada asɛdeɛ twi na ɔka ka mekyerɛ wo sɛ me kora mebɔ mbɔdene Abi wɔ hɔ korɔ no a ne korɔ wantumi nte aseɛ me deɛ no korɔ wantumi nte aseɛ da ɛne sɛ mberɛ bi yɛfa nnipa bi wɔ gravel yard baabi deɛ mokɔɛ no aha wɔno no ɔyɛ ba no yɛduru tɛ no so ɔsɛ duruba sɛ mako no ka asɛm no akyerɛ o nam sɛ deɛ asɛm no ɔka akyerɛ o no wɔsɛ yɛafa me kɔsi ampɔ ya nam sɛ ampɔ ya no hene nam gyina me korɔ na mente aseɛ wɔsɛ wonim ampɔ ya nam sɛ ah Ɛhɔ a na mekura me ba mebɛduru uh, IPT no na megyina hɔ mese transport yard na ɔsɛ hɛn ampɔ ya ampɔ ya na mekɔ no medeɛ deɛ sɛ ɛyɛ kɔndɔ nti meserɛ wo ɛne sɛ meserɛ wo asɛm bi na wɔ hɔ ne sɛ ɛnɛ mekɔ magazine mu no hom kɔyɛ meka ne ho gyina

Nti ayi yɛ kɛnɛ sɛ ama sɛ wakyeɛw ama kora deɛ ayi ayi agyata anim no wɔsi wɔ nim agyata paa wɔsi wakyeɛ no ɛna ayi yɛ kɛnɛ sɛ ɛɛ abɛbio ɛna lɔya ɛna akyiri sɛ ayi kora nipa ne bebree wɔ magazine kunu mu wɔsi wakyeɛ wɔ biara nti yɛ kɛse yɛ bɛka ne ho asɛm a yɛ bɛka kora ma ade akye sam tuga wɔyɛ. nyabotire ke yɛn kɔ wa. na yɛduru magaduguru a obiara nso so yɛbɔ register nti ɔhwɛ a yɛnkɔ nnɛ ke yɛn nso yɛda awurade ayɛ yɛda nyame ase na ɛnɛ mande yɛkɔ baa yɛkɔ ba mande si ana yɛde vim na aba paa na mm. vim no nhyɛ da nyɛ vim papa bi afi sɛ ɛfiri efiada anadwo memenda kwasiada na wote fie no ɛɛ wo honam paa bɛdwiriw sika yɛ nsɛ sɛ wotua nsɛmsɛm sɛ hanyan na me deɛ ka kakra a meka ne sɛ nokorɛ ni menyi nni sɛ yɛbɛhye yɛhyia ne yɛhye nsɛm pii na agyata koraa na ne ho yɛ mahi ɛɛ wodeɛ nka woyɛ kɔkɔɔ kama ɔkɔhwɛ n'anim ano ɔno nso amuna n'anim nam sɛ gyata na ahosuo nipa nyinaa ni de w'anim a ɔwo nso adidi pɛ hwɛmmɔ baabo kan wɔse ɛɛ nipa di hwɛmmɔ aberewa bi kɔ roma wɔse quotation bia na ɔka wotie sɛ nipa di hwɛmmɔ na gyata wɔde kee na wode dabrɛ wo ho yɛ sɛ gyata nyɛ o wɔsɛ woyɛ adeɛ anam sɛ daabi na nyɛ wɔde hwɛ Mekyɛ obi a me mete ayi me kwan me bɔtɔm nyinaa yɛ kwansi na me sɛ agya tanso wodi ne hwammɔ wei na nka mba wei hɔ na mbu me nsa daa m'ani na me petro no ɛbɔ n'ani sɛ prɛprɛprɛprɛprɛ agya ta bɛ huni a ɔdze kee nso yɛ ama no mmra soro kakra na me sɛ ma no mmra soro yi sɛ kɔmfoɔ kyerɛ mu suɛ de na akokɔ ne yie ma no mmra soro wonim soro basen wonim ayi yɛ friends filling station ahodoɔ a matra ɛda bɔ n'ani na ne nyinaa mu yɛbɛda nyame ase kyerɛ sɛ eh, yɛakɔ aba yɛakɔ aba na eh, ɔman no eh, adeɛ a mehunu yɛ nsɛm pia ɛmmoa nipa deɛ ɛmmoa nipa no sɛ woduru baabi a obi se electricityfoɔ electricityfoɔ yɛbɔ mu tiri so menim sɛ moate deɛ a deɛ nti a mo kan sɛ nipa ewɔ Ghana ha me de me nfa ne Kumasi emu bɛ sɛ eighty five percent wɔn se ɛɛ eh, mita yɛde bɛbɔ hɔ a yɛn fa bɛli ma afei yɛde ba a sika a yɛde bɛgu soɔ no wɔn a ɔde aba no koraa efiri n'abusua kɔsi tire okɔ wɔn sika bɔ mu a wɔn nya Na wɔde abegu ɛɛ mita no so, wɔanya wɔtwam, wɔtwam nso a wɔmpɛ sum mu, fisɛ wɔada kanea mu a ne ho afa. Sɛbesɛbe, yɛn nuanom bi wɔ ɔkono nketewa mu a, wɔn nan a light no da, ɛne ne wedeɛ afa, wo nso w'ada mu a ɛne wo ho afa, ɛne wo mma nyinaa ho afa, nti wɔba na wɔtwam a wontumi ntena. Sika biara a ɛsɛ sɛ wokɔtua a wontumi ntua o, wobɛtumi atua o. Sɛ yɛbɛnya panyini bi aka sɛ, wei deɛ mehwehwɛm sɛ deɛ aborɔfo no yɛ, sɛ wode adeɛ kɔ, sɛ woyɛ hiani o, deɛ woyɛ biaa yɛwo wo nipa a otimi de wasɛm kɔ court deɛ yɛbɛhwehwɛ mu no Ghana nte sɛ ɔtɔ mu Ghana deɛ yɛnya ka sɛ polisi ni akye driver wɔde ne kɔ court a court biaa ne hɔ ɔbɛbisa eh, driver sɛ ɛyɛ dɛn wɔkɔ me yakɔ fan nti mm. obi tena baabi sɛ driver polisi ni bi sɛ bi ogyina kwa mu ɔgye sika mentua a ɔboa wɔde kɔ court emu sɛ ho asɛm meme na meka kyerɛ wo two sɛ eh, yɛbɛtwa wo light mu Sɛ egyen ma woda sum mu, wode w'asɛm kɔ baabi a ɛsɛ yɛka ma wo, na sɛ yɛde kɔ na yɛsɛ electricityfoɔ abɛtwam, wɔyɛ nnipa sɛ wɔ ha sɛ yɛbɛbisam ahwɛ mu sɛ yɛtwam hunu, yɛmmisa wo sɛ ɛte, ɛne yɛte ɔman mu na yɛsu ne yɛdi awerɛhoɔ. Na susua mpaa sɛ nso wɔn a wɔyɛ saa nyinaa no, sɛ wɔn ba fie a, wɔayɛ mmɔbɔ te sɛ yɛn a.

ɔsa mi mi ma ɔbɔ tɔ bibi wo bɔ tɔ mu ana wo wo wo wo yɛ yi obi bɛ bu awo kura ɔsɛ bi wuli mi sɛ mo ɔfɔ kuro kan se mi wɔ se hɛ nyame fa ne kira nse wɔ se akoyi ɔmɔ ohun obi na ɔdi kente fira ne sɛ ohyia na fom kɔ aso a nka so ɔnya ne ho sɛ sɛ kuku afom kuro ne bi nti ɛyɛ awerɛhosɛm ɛyɛ de ayɛ nkɔ sɛ wobɛka sɛ mɛstate from baabi a K'Dwamena ɛndeeɛ no. Sesei system no a ɛte mu no, ne obiara pɛ na ɔreyɛ anaa? Hmm. Ne obiara pɛ na ɔreyɛ. Electricityfoɔ tumi twɛn a bosome mmiɛnsa nnan hmm. na afei na ɛde obe labrɛ o. Yɛde bɛba no na wotue nyɛ yie. Because apaele ara kɔduru baabi a sika no koraa da hefa na wode kɔ akɔtua yi. Ɔɔ ntsi system no a yɛwɔ mu no yɛbɛserɛ wo so wo pue abɔntsen a polisfoɔ nsese nnga wo. Esei koraa de mennim nea ɛrekɔ soɔ. Yɛn nsɛntwerɛfoɔ koraa deɛ ɛm sɛ gya yɛn ho ayɛ ahiaa ma so moakɔ meeting sɛ wɔn ntaataa yɛ o. Naano baako hyɛ ɔse mo koraa na yɛpɛ mo akye mo. Mo sɔre a mo si afidie nso na mo mo mo yɛ dede gu yasom no. Naano yɛde baako kɔɔ kɔɔt a Ɔno kɔ kɔ tuaa twelve million. Ohun nyansa. Sɛ mo se mo ano mo ano ɔya, mo ano ɔden. Nti adeɛ a ɛkɔ so wɔ no ehu so a mo yɛ nka. Ɔho. Sese no yɛ yɛ nyinaa obiara hyɛ nsa po mu nsu because ɛɛ eh, mmeranteɛ te ase ɔka asɛm bi sɛ who watches watch mine. Who watches watch mine. Sese system na ɛwɔ mu no. Ae, wɔn na ɛhwɛ ne soɔ. sɛ ɔbɔ paa me a bɛwie a sɛ deɛn hwan na ɛhwɛ ne soɔ nti yɛbɛsrɛ obiara nhyɛ ne sapɔ mu nso na baabi aduro ne deɛ nanso bible kan wɔ sɛ mobɛto afe biara fa nyinam afe ne yɛka sɛ ɛnyɛ yɛ o na nɛ si adeɛ menim deɛ ɛbɛsie ne nkɔsoɔ hene Ɛɛ, yɛda Twediampɔn ase sɛ n'adomara kwa, ɔbɔ yɛ abaaba de yɛ kɔ na ɔde yɛ ba. Na da Gyata Prɛsi fo no bi nso yɛ adwuma o. Oh yeah, dodoɔ no ɛyɛ adwuma paa. Wɔn a wɔte Prɛsi adwuma ase no nso, wɔn na ɛte nsɛntwerɛ ase hu. Wɔn a wɔdi bɔne no, wɔn na ɛte yɛ a na yɛka wɔn ho asɛm no. Woka abaabo a, anka mekɔ ɔhene bi hɔ na me obi refrɛ me na merekate no a, krakye ara, woretwe m'ano asɛm anaa? na meka mtim sɛ woka nyamso anka bɛka sɛ memfa hmm. fon ne mɛn wano na ɛtwe ne yie adeɛ baako a mepɛ sɛ nka yɛ no sɛ aposifoɔ no yɛhu sɛ yɛyɛ wɔnom no afofoɔ na ɛnyɛ atamfoɔ because sometimes no afei na mate sɛ deɛ ɔmu ka sɛ policefoɔ yɛmfa police ne yɔnkoɔ no hmm. afei na mate aseɛ because sɛ yɛkyew na wofrɛ no a